Helo a chroeso. Diolch i bawb am tiwnio fewn heno yma am noson o farddoniaeth i ddathlu cyhoeddi pamffled newydd gen i, sef Stwff Mae Hogia 'di Deutha Fi. Mae gen i gopis yma ma, mae'n exciting iawn, hot off the press, uh, wedi cyhoeddi gan cyhoeddiadau y stamp. Um, dwi'n mor excited bod chi gyd wedi ymuno fo fi heno yma i ddathlu. Felly diolch yn fawr i bob un o'n chi. Um, dwi wedi sgwini sgript bach achos mae'n nghof i yn rybys, felly o'n i'n eisiau anghofio am byd. So, cyn i ni symud ymlaen, um, dwi jyst am wneud nodyn bod y noson yma'n amlieithog a dos a ddim cyfeithi. Fel, felly, os ydych chi yn dod ar draws cerdd a chi ddim yn ei deall achos yr iaith, yna jyst ymlaciwch, mwynhewch,

Ie, yeah, um, nawn ni symud ymlaen felly. Um, dwi fel arfer yn cyhoeddi yng ngherddi ar Instagram, felly mae'n gyffroes iawn i weld yng ngherddi i mewn papur ac mewn inc um, am y tro cynta. Felly, ydym diolch, diolch digon i griw y stamp am ofyn i mi gyhoeddi y pamffled yma. Um, maen nhw wastad mor arbrofol, maen nhw'n gwneud gymaint i annog pobl i wneud pethau gwahanol efo'i cerddi a'i geiriau, Um, maen nhw'n griw lush sy'n gwneud gwaith pwysig iawn um, ym myd llenyddiaeth Cymraeg, felly diolch o galon i'r criw i gyd, ac yn enwedig i Iestyn ac i Esyllt am y gwaith ar y gyfrol. Um, os da chi eisiau cael gafael ar y gopi, maen nhw ar gael ar wefan y stamp ac yn siopa llyfrau lleol hefyd. Um, felly checiwch eich siop lleol a os ydych ddim ar gael, ewch draw i wefan y stamp. Mae yna link yn bio'r stamp am y link yn bio fi. Um, a mae yna lwyth o gyfrolau a pamffledi eraill ar gael ar gwefan hefyd. Felly os da chi ffansi bach o shopping spree, dyna di'r lle i fynd. Pimp pint ydy copi. Um, a dwi'n gobeithio bydd y werth o. e, dwi yn hollol chuffed efo line-up heno ma. Uh, Mae'n llawn o feirdd anhygoel a dwi honestly jyst di gwirioni bod pawb wedi cytuno i gymryd rhan. Felly diolch o galon i'r beirdd i gyd. Um, heb drefn benodol, mae gennym ni Mari Elen, Jaffrin, Kieran Ie, Taylor Edmund, Elen Ifan a Megan Haf. Um, sorry bod fi wedi gorfod darllen hyn yn yna. A fedrai'm cynghori chi ddigon i fynd draw i ddilyn nhw, achos mae gwaith bob un yn hollol stunning. Um, dwi jyst yn gyda chi bach o gefndir i chi amdano nhw gyd, gofn bod chi ddim yn ymwybodol uh, pwy dyn nhw. So Mari Elen, dwi'n edmygu gwaith hi gymaint, mae'n ffeminist, mae ganddi podcast clas o'r enw Gwrachod heddiw sy'n siarad efo gwrachod modern Cymru. Uh, mae o'n hilarious a mae o'n wych. Mae hefyd yn rhannu cerddi ar ei Instagram hi a maen nhw wastad mor onest a mor heriol. Dwi jyst wrth modd efo hi. Um, Joffrin, nes i gyfarfod Joffrin tua blwyddyn yn ôl rwan, jyst cyn y cyfnod clo cyntaf un, a dwi wedi bod yn obsessed efo'i gwaith hi ers yna. Um, just ewch draw i weld, achos os da chi heb weld y fideo o'i cherdd hi Faith nath i recordio efo Jukebox Collective o'r Amgueddfa Genedlaethol, mae o jyst y peth mwyaf hollol jaw-dropping dwi wedi weld yn y mywyd. Mae o fel y fersiwn Cymraeg o Beyoncé yn y Louvre. Mae o jyst yn beautiful, so ewch i wylio fo. E, mae Kira Nie yn fardd sy'n barddoni mewn gwyddeleg a Chymraeg, oh, na di, gwyddeleg a Saesneg. Um, a mae jyst yn hollol fearless, diflew yn ardafod, um, hollol gry. Dwi jyst, ie, yeah, edmygu hi gymaint eto. Um, a ges i rannu llwyfan efo hi yn nilyn uh, llynedd, felly ewch draw i um, YouTube a Instagram Kira, achos mae hi'n rhannu loads eich stwff yn fanna. a da chi'n mynd i fod yr un mor obsessed efo hi a, ag ydw i. Um, mae Taylor Edmonds yn fardd arall yn edmygu a mae'n llwyddo i greu delweddau hollol stunning, beautiful, cain, ond hefyd weird a heriol a shocking a dwi jyst yn caru y gwaith chna achos mae'n rhoi ddau beth at ei gilydd a jyst yn gweld beth sy'n dod allan yno fo. Um, Mae hi'n exciting iawn. Um, Elen Ifan, efallai bod chi'n abod hi, di'r bardd tu ôl i Ystlum. So ewch draw i'w Instagram hi, ddilyn hi hefyd, achos mae cherddi hi'n anhygoel. Uh, mae yna un am Moon Cups, dwi jyst yn hollol obsessed efo, a dwi eisiau jyst fydda tatwio fo'r yn helcan. Um, mae jyst yn clas, a dwi'n siŵr fydda chi wrth eich bod hefyd. A wedyn Megan Haf, sydd hefyd yn instafardd. Uh, dwi'n siŵr bod lot o'n chi wedi gweld a wedi rhannu eich cerddi hi o blaen at cerddi Megan ydy hi. a maen nhw jyst yn lush, mor berthnasol i fywyd bob dydd, um, mae'n ferch o ardal Rhydaman, um, felly ie, yeah, mae'n jyst yn, mae llais i'n rili really cry, a dwi'n rili really edrych ymlaen i weld be fydd hi'n ei greu nesaf. Felly, diolch i bob un sydd wedi cytuno i fod yn rhan o'r noson. Mae yna gymaint o feirdd eraill sydd wedi gallu gwahodd, a mae barddoniaeth Gymraeg ar y funud, dwi'n meddwl, yn le exciting iawn. Um, felly, ia, diolch pawb. Mae gen i hefyd gath fach ddrwg yn fama sydd yn cambihafio, so os da chi'n gweld fi'n yn um, stryglo, dyna pam. Um, os da chi'n mwynhau heno fa, A isio dangos eich gwerthfawrogiad i'r beirdd i gyd, yna mae yna ddolen PayPal yn bio y stamp. Um, mae rhaid fi gael hwn yn gywir rwan. So os da chi eisiau cyfrannu pris tocyn neu eich swm o'ch dewis chi i ddangos bod chi wedi gwerthfawrogi'r barddoniaeth, um, yna croeso i chi wneud a mi fydd hwnna wedyn yn mynd i'r perfformwyr. Um, ia, felly dyna ni dwi'n meddwl, dyna'r housekeeping i gyd. Um, digon gyda fi, dwi'n meddwl. Dwi am ddarllen y ddwy gerdd gynta o'r pamffled i chi wan a ddoi nôl ata chi yn y diwedd i ddeud nos da. Um, felly, fel nes i sôn, teitl y gyfrol ydy Stwff mae hogia di ddeitha fi. Um, Mae'r darluniau hefyd yn hollol beautiful, syml, girly, just fel fi, syml a girly. Ma' nw'n match 'yn ngwallt i yym a ma' nw 'di ga'l 'u greu gin artist o Blaena Ffestiniog hefyd yym o'r enw Erin Tomos. Felly ewch draw i'w dilyn hi hefyd yym sori gesh i disconnection yn fan 'na achos o'r gath. Ia at e Erin Art. Ewch draw i weld ei stwff hi mae o'n lush dwi wrth 'y modd efo hi a dwi jyst yn chuffed eto bo' hi 'di penderfynu yym 'di cytuno i gymryd rhan yn yr yy creu y pamffled. Felly fel, fel o'n i'n deud, stwff mae Hogi wedi ddeitha fi. Um, mae bob gerdd yn ymateb i un peth mae Hogi'n neu dyn wedi ddeitha fi dros y blynyddoedd ac nech chi glwad cwpl hanner nhw rwan. Pam ti'n ista fel dyn? Stwff mae hogia di ddeutha fi volume one. Ti'n disgwl fi ista yn ddistaw fy myd, fy nghoesa di croesi, fy nhafod yn fud? Gei di fynd i grafu, chos wyddos di be? Dwi'n ista fel hyn er mwyn hawlio fy lle. Mae'n syniad sydd ella yn estron i ti. Dwi'm yn ista fel dyn. Dwi'n ista fel fi. Ti'n rhegi gormod. Stwff mae hogia di ddeitha fi, volume 2. Fasa well gen ti bod pob brawddeg yn cynnwys cynghanedd yn hytrach na rheg.

Dwi'n mynd i ddysgu'n meibion i beidio bita i'r amhelyn. Dwi'n mynd i ddysgu'n meibion bod hi'n bwysig gwarchod gwenyn. Dwi'n mynd i ddeithu'n meibion i roi'r set toilet lawr. A dwi'n mynd i ddeithu nhw bod hi'n bwysig gwerthfarogi toriad y gwawr. Dwi'n mynd i ddysgu'n meibion bod PP yn y gwynt y gorffan yn fler. A dwi'n mynd i ddysgu'n meibion bod y byd ma'n llawn angyfiawnder. Dwi'n mynd i ddeithu nhw. Does dim ffin ar pwy maen nhw'n caru. Cyn belled bod nhw'n barchus a'n rhamantus ddim yn creepy. Dwi'n mynd i ddysgu'n meibion Does dim cwilydd mewn crio. Nid gwendid ydy dangos y ffordd wyt ti'n ei deimlo. A dwi'n mynd i ddaethu nhw. Mae cariad sy'n bwysicach na dim. Mae'n rhaid i nhw ddangos cariad ac empathi i'w cyd-ddyn. Dwi'n mynd i ddaethu nhw. Mae'n rhaid cadw'ch pidlan yn eich trwsus mewn mannau cyhoeddus ac yndi, mae hynny'n cynnwys direct messages. A dwi'n mynd i ddysgu nhw i gwestiynu unrhyw stafell lle mae pawb yn edrych fatha nhw achos mae'n rhaid i nhw wybod yn well. A dwi mynd i ddeutha nhw, weithia di merched ddim isio dy fachu ar ôl i chdi brynu diod a di hynna ddim yn gneud hi'n saico nac yn od ma jyst yn golygu bod hi ddim isio diod. Dwi mynd i ddysgu'n meibion i beidio defnyddio'u tafodau er mwyn sarhau, ma na eiria dwi byth isio clwad yn dod o'u cegau. Dwi mynd i ddysgu'n meibion bod sex yn gallu bod yn arallfydol. mae'n rhaid i'r ddau berson fod yn ymwybodol a fod wedi consentio neu fel arall, rep dio. Dwi'n mynd i ddysgu meibion bod tlodi yn bodoli. Mae'n rhwystro pobl sydd â gallu achos mae di'r wlad yma ddim yn gweld nhw'n priority. A dwi'n mynd i ddysgu'n meibion i bod nhw'n eithriadol o freintiedig. Gawn nhw drio llai na pawb arall, ond ar ddiwedd y dydd, nhw fydd mwyaf drychafedig.

Helo, enw fi yw Megan Haf a rwy'n ddeunaw mlwydd oed. Rwy'n byw ger Rhydaman ar hyn o bryd, ond y byddaf yn symud i'r brifddinas ym mis Medi er mwyn astudio'r Gymraeg a Gwleidyddiaeth. Dyma gerdd am bwnc sydd yn agos iawn at fy nghalon ac ysgrifennes hi ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd. Deallaf am y clytwaith o feddyliau sy'n dy ben. Mae'n anodd gwahaniaethu'r ffeithiau a'r ffuglen. Mae adlewyrchiad drychau yn torri dy galon di. Yn y nos, mae'n anodd cysgu, a does neb yn clywed dy gri. Mae'n hollol iawn i grio, hyd yn oed os does dim reswm. Mae'r cymyle'n crio hefyd pan mae pethau'n rhy drwm. Rhaid rhannu dy ofidiau gydag athro, rhiant, ffrind. Yn ara deg, fe sylwi di dy ofidiau'n dechrau mynd. Ti'n gryfach na'r meddyliau, clywch fy ngeiriau i. Ti ddim yn brwydro iechyd meddwl, mae iechyd meddwl yn dy frwydro di.
Diolch yn fawr iawn i Llio ac i'r stamp um, am fy ngwahodd i i fod yn rhan o lansiad ddigidol rithwyr Stwff Mahogyd i ddeitha fi. Um, Elen Ifan ydw i a dwi yn rhannu stwff creadigol um, ar y cyfrif Instagram Ystlum. Felly uh, dyna lle Dyna lle fyddwch chi'n ffindo fi os ych chi eisiau dod draw, os ych chi'n hoffi beth ych chi'n glywed nawr. Um, mae gen i dri darn um, i'w rannu gyda chi. Um, felly dyma nhw. Mae'r cynta yn eitha byr ac yn weddol hun yn esboniadol, fi'n meddwl. Um, y teitl yw Mae Periods yn Gross. Mae'n achos cywilydd, medden nhw. Am hynny, mae'n anodd esbonio boddhad gwagio'r cwpan ar ddiwrnod trwm, a pheintio ochrau'r toilet a phatrymau o nghroth. Mae'r ail ddarn chydig yn hirach na um, be dwi'n arfer i sgwennu a'i rannu ar Instagram. Um, Mae e'n deillio o, neu gafodd ei ysbrydoli gan fy nghyfnod byr hoedlog a flwyddiannus um, ar Bumble y llynedd. Felly, um, dyma ni buzz. Update your bio. Mewn dwy frawddeg, rhaid crynhoi'r hyn sy'n werth i wybod amdanau. Cups of tea, reading, travel, Emoji gwên. Often found talking to my house plants. Chwarae'r gêm. Dewis lluniau. Mae'n sgil. Gwahodd sgwrs gyda detholiad o argraffiadau. Dim grwpiau cofio. Dwi'n edrych o la. Candid shot, hollol ffals, yn darllen llyfr. Rhy Fi'n glyfar. Hmm. Am dro. Outdoorsy-ish. Tick. A hufen iâ. Mae'r gole'n dda yn hwnna. Time to start swiping. Right. Right. Left. Left. Right. Left. Right. Right.

Dog dad. Sorry not sorry. But it's my nephew in the pic, don't worry. Yw lein y spectol hipster gyda'r babi a'r ci. Wele festival ban yn ei wellies sy'n moyn bod mewn band. Fi'n kind of lic o'r glitter. Yr anorfod mini albwm teithio gan y boi sy di bod i wlad Thai unwaith. Llun da'r lads yn y gym. Rugby party repeat. Sport ar sesh, sbo? Sagittarius tro hyn. Wyt ti fer faint sy'n rhoi star sign? Gwên ddigon annwl. Looking for not sure yet. Swipe left. Gone through all the bees in your area. A dyna derfyn y dynion un dimensiwn. Oedd a digon i'w ddweud, dwi'n siŵr. Ond drwy brism goch chwith yr ap, chai ddim gweld mwy na chiplun o gymeriad. A wedyn mae'r darn ola yma, um, chydig yn fyrrach um, ac wedi ysbrydoli gan yr holl fenywod anhygoel sydd yn fy mywyd. Gwrach. Rhof ddiolch am yr hyn sy'n gen i am fod yr app lleiad yn awgrymu i fod yn amser da i wneud. Cerdyn Taro'r Dydd yn dweud i faniffestio camau nesaf y freuddwyd gyfredol. Mae'n rhaid i'm egni lifo'n rhwydd drwy efnfus y chakras, eu hagor a'u cyd-bwyso gydag asana ac anadlu, a chadw'r llwybrau'n glir. Mae hyn, i eraill, yn frachaidd, ond rwy'n frach am reswm arall, y gallu i wrando ar fy nghorff, a'i garu, am gwfen o gyfeillion a'i cariad cynhaliol, am y pŵer a ddefnyddiais eleni wrth flaenoriaethu fy hun.

A dyna ni, mae'r noson bron ar ben. Um, dwi wedi mwynhau gymaint, a dwi'n eitha upset bod yr holl beth ar ben, a dwi gwir, achos swn i'n gallu gwrando ar y beirdd yna'n adrodd i, i cerddi drwy nos. Um, diolch unwaith eto i bob un sydd wedi cytuno i gymryd rhan hyn yma. Diolch i Mari Elen, Jaffrin, Ciran Ie, Taylor, Taylor Edmonds, Elen Ifan a Megan Haf. Um, da chi gyd mor cŵl, mor clas, mor gryf eich llais. Um, a dwi yn edmygu bob un one jack o'na chi. Um, diolch eto i hefyd i griw y stamp am ei gwaith mor galad ar y gyfrol um, ac am herio'r status quo bob amser. Um, diolch i Erin Tomos am y gwaith celf hyfryd sydd wedi jyst troi fy ngherddi i yn rhywbeth arall. Um, pedwar da. Um, dwi'n chyfft efo nhw. A diolch i chi gyd am tiwne fewn heno yma ac am ddangos eich gwerthorogiad am farddoniaeth, bach o farddoniaeth Cymraeg, Saesneg, Gwyddeleg, bob iaith, dyn ni wedi gallu cael hyn yma. Um, gobeithio nhw'ch chi fwynhau y pamffled. Uh, so ni wrth y modd yn clywed gen bob un o'n chi hefyd, felly gadwch chi wybod os da chi wedi prynu hi, os da chi'n lygu hi, os da chi ddim yn lygu hi. Um, edrych ymlaen i gael y sgyrsiau yna. Fel tasa ni efo'n gilydd, go iawn. Um, a felly i gloi yn noson, dwi jyst yn mynd i allan y ddwy gerdd ola o'r pamffled, jyst i bwcendio'r peth yn iawn. Um, a dwi'n gobeithio na chi joio, a na i weld chi gyd yn fuan. Ti wei rhy coci, Stwff ma hogia di ddeutha fi volume 19. Dyma lle ti'n wrong, Li. Dydw i ddim yn coci. Yndw, dwi'n hyderus, ond y rheswm am hynny ydy mod i'n berffaith. Ie, yeah, dwi'n berffaith. A does na'm cwestiwn am hynny chwaith. Dwi'm yn coci, mond yn gwybod be' 'di ngwerth. Ma' jyst yn Ffaith. Ti mor girly. Stwff mae hogia di ddeitha fi, volume 20. Ti'n poeri'r gair fel pry sydd wedi hedfan i dy geg wrth i ti restru fy ngwendidau pink fel rheg. ac mae'r pry yn glanio ar y palmant, yn ein gwylio drwy fosaig ei lygad a minnau'n rhewi. Ro'n i wedi ei ystyried nhw'n gryfderau. Ond wrth i mi geisio dy ateb, mae'n codi y pry, ei adenydd yn cyflym sychu, yn hedfan i gefn dy wddf ac yn gwneud i ti dagu. ar dy eiriau. Lle ia, dyna'r cerdded gen i, a peidiwch byth a phoeni am fod yn rhy gyli, a peidiwch byth a phoeni be mae hogiau'n ddeitha chi, achos gwch chi wastad defnyddio nhw i sgwennu pamffled, i dalu nôl am bob un eiliad stupid dwi wedi gorau ymateb i be maen nhw'n dweud. Um, da chi gyd yn lush, a na i weld chi'n fuan. Nos da!